Kai, naikire aa. Ah mwancha omorigereria na egenire ng'a ndonsi asore mbuya ogendererete chinsa echi iga, igo chire saa nane na dakika nane chia botuko, its two, its eight minutes past two. AM, East African Time, Nigo twabokire as'ogochaka koaregania Joseph na mama omwabo, gochaka esabari gochia Nairobi, erio kogenda esukuru. Abagusii baminto ntebe mbuya mono, kaka narerete botuko, gaki kaka narerete nkabwaa ng'a omwana ogo agocha gotigara isiko, rakini abagusii mwatotinyire amariga. Abe gose inye mwatinyire omwana oyo amariga, gaka tindi gokana ng'a Japhet takonyeti. Omwesimiwa oye Japhet natokonyete shopping, agatokonya eh togakorera omwana oria shopping buna twamokorerete, ne chiribu chiria ikomi atotomerete, we honestly appreciate.

Ekero twaonchokire egesaa, togenda moiso gwa lami, togende Nyatieko, togende Mbanda, toonchoke, togende Nyagesenda, togende Kegogi, korwa abwo toonchoke togende paara ekogenda Nyakura, but ogoika ase akorokwa Eronge PAG, ase abwo abwo abwo around abwo. na omwanafunsi oyio are so sisi tuko safarini is 18 minutes past 2 AM at night eh, onde tai ore paara lakini kaka sisi tuko kazi yaani bire echange tancha atuume aikaranse arere arare rero Joseph goika aike Kenyatta University abe admitted and that is our prayer Abarwani b'amaarande bono inse anga tibagocha bainoka, ekiagera ndoche ng'a epaara tebwati onde, eh, ekemoni eke tiango torarora, eke eke aah okay, gachire. Bono etotagete kogenda twaonchokire Mbanda, toroche Nyagesenda mpaka ase akorokwa Kegogi, then from there.

Naende baria abagusia tiga mbateebe iga, Tiga tobwaterere amasomo okoboko, ekiagera ase amasomo are abanto mbari korwanerera bore bo, ase amasomo are eborogi mboiyo, ase amasomo are boibiti boiyo. Bono mokorora omwana onde okorete amatemo buya, kamoranche tiga arue isiko, ee, tiga arue isiko agende esukuru. Nare nkona goteebwa, Okabwate ee okogenda medical university of Nairobi. Ande no, timanyeti tiga torakore na Joseph tomanye korera gose ntomoikere. Aiga twaikire ase akorokwa Kegogi, Kegogi ne etown within Maran sub-county, naende boigo ere eward, tobwate eward ya Kegogi. Igo bono aa togoti aa twatiire gochia Epara eye kogenda Nyakura. But totarekanya kora rogoro ase naro akorokwa engo eronge eronge PAG bono eronge abwo no bono tokobekera e full stop tobogorie Joseph na mama omwabo totagete baba omwabo atosabere masabo ya omoiso yokwakera omochie okorokwa Eli. Baba omwabo atosabere korwa nyomba tosoke. erinde tobairanie gochia omochie obosongo, bari in a gari, we will show them all the best, ekero bagaka we did not manage kogenda Nairobi because of expenses, etwaroche ng'a rika togosaria chibese, ok tari ogosaria, lakini rende naende mbuya ng'a tware kogenda tobarekodie biko tobakonye other processes, lakini rende tenyarekaneti, so omonto kogenda Joseph and the mother.

Twaikire because egari egosoka saa ikomi kamiri gochia Nairobi, yeah. Twaikire mbuya sana. Nagotebe tingoicha ande. Egekoba kebe ngoika ngiche. Mbuya mono. Babokire? Eh bono.

Naki ogenderete? Eh, korwa riria ng'aki mbuya ore? Mbuya tore? Eh, bono Nairobi.
Tata, na Omwana, na Omoika Omochenu. Mbuya mono ase engencho y'obonene bwao Nyasae, naende mbuya mono ase engencho y'obotukia obogima Nyasae, naende mbuya mono ase engencho kwaretire abana abakorwa aria Kishi goika kwabaikire iga iga. Mbuya mono ase oyo omwana kaka Nyasae tata emeroberio aenderere gokora naende momente chinguru amo noyomwabo bare koma omonene, Tata, rigereria omorwoti oyo Joseph, Nyasae kogenderete, na nanyotigire ase amagoka ao. Kagoika iga aria esukuru, Nyasae Tata naye okomora, naye naye okomorenda. Ase bagoetana ebioma, Nyasae naye ororo, Nyasae. Naki bagosoka korwa iga nyomba, Nyasae Tata, na oroche mbare na egari naye okobatang'ana. Kebagoika agaaria ase egari eria ekogenda Nairobi Nyasae naye oroo. Omonene one nakobatigeire ase amagoko ao Omonene naye Omonene. Noroche aya gwakorire Nyasae Tata goetania onsi y'Omonene. Genderera konyakora Nyasae Tata goika oyakore. Na intwe abo togotigara aa gaiga tonyare gotigara amo naye. Nyasae nigo nakobakire nakoeire obonene tokobake botambe. Bono kebagosoka basoke nabatagatifu ime y'amabera ase o Kristo omotoori.

onywe nyasore tonywa it's up to you so i- inakuanga na freedoms mingi tafadhali oinyore omong'ina oria oteneine nare. Intwe notatoinyora, oinyore obo oria oteneine nari na aba bateneine naye.
Oende esukuru okore omokia. Intwe notacha gotoomera Naye ekae ekero gwakoorire esukuru kwanyora akagasi, okonyora ake mwana oche aandegete kora gento kieke, naye mo mo mosuunere gento geke. Tunaelewana? Eeh, intwe bosa gwakorire chisemi ng'a bono chionsi buna ere ogatang'ania estrike okare ati haki yetu haki yetu, hapana. Eyio isiko eye namna hiyo, tuko pamoja? In case of any challenge, akera mama omino, gose eng'akere esimi ii keria otari konyara komotebia just call me, namba yane nero nchana korima, ebe saa nane chia botuko ebe maambia, namba yane nchana korima. Yeah so wish you the very best eh omwancho omorigereria totagete gosoka gochia kisii town then from there aria nabo togochia go conclude eria ayande mbuya mono nyasaye tiga abaseseni.

Mancho morigereria finally twaikire Bosongo, torobisia enakochi aiga, so egari yabo nere eye we want to release them bagende Nairobi, so I want to transfer chibesa mwantomerete to ngochia Bagande buna mwantebete, eh kaka nde omwana omoigweri. Bono omwantebeti ng'a ng'e Joseph pocket money, that is what am doing today, bono Joseph.

alafu gose ngoitwe ore koirana naende eh, transport sawa aya bono mbekere namba yao gaye echi bono nainche tiga ndue omosaada namba yao tindayesevu yembekera mm.

chiasoire so I have transferred a total of uh, eh, 30, 38 eh? a total of 38,000 10,000 10,000 plus yose 13,000 gakatiga ntebe iga mashabiki etombuya mono nyasaye abaseseni mwakorera amang'ana amanene naende tinkonyara kobairaneria mbuya mono enough god bless you ayande ntona gokwana chinsa chiarire bamwente gosoka saa ikomi echire 46 minutes past three in the morning, tagete mbaririz ayande tuna gokwana Nyasaye oye.